Rojhilatê Kurdistan li Îranê xwestiye vegere bê Başûrê Kurdistanê wî nexistine Hewlêrê û em dizanin hûn jî bi salan e wek Barzaniyek ji Hewlêrê bêpar in yanî hûn jî nikarin vê yekê biçine herêma ku Partî Demokratîk Kurdistan lê destdatdar e. Û tabî her wiha cejn e jî. Di vê cejnê de ev tişt ji bo çi hate jiyîn? Bi rastî zî têgihiştina vê meseleyê meriv lazim e çawa fam bike? Belê, min îş we zanî yanî pêrê Ethem Barzanî neşiya biçî tef mala xwe, welatê xwe li Selahedîn zivirî ve bo yanî bo şarê Nexedayê û min wesa bîst. Lê ez bêjim ev tişte yanî demeke hinde bûyerê negatîf zor negatîf rûydan li li herêmê. Bombî Salê mewzûê maaşa maaş nîne yan maaş zor direng didin yan kêm dikin yanî muşkîleka mezin heye ya mûçey bo muezifê xwe. Ev e yek. Ya duyê mewzûekî feqîrî, feqîrî gelek zûr bûye li wê derê û ev feqîriye yanî çînê hejar yê bêçare û bêkar zor yanî giranî ketiye ser wan, melê wan. Lê Çîna dewlemend her dewlemendtir dibe yenî tesîr li wan nake kirin bi hiç şêweyekê. Yenî meqsed ev ye di reşek mezin li nav gel heye li nav komelga başûr heye. Krîzê dî hene meselen dibînin operasyonê leşkerê Tirk Her zêde dibin. Dête pêş bimbaran zêde dibe li gunda, li dêya, li zorca û leşkerê Tirk li heme zorca ke pêş nehatibû niho hatiye yanî pêşçûna leşkerê Tirk berdewam e li başûrê Kurdistanê. Mewzûê gendelî ev e yanî xelk aşkera behs dike torê komalayetî heme yanî li behsê vi tiştayî dikin û bi taybetî hindek li here lotkeyê desthilatê di gendeliya de beşdar in. Mesela hisabatê bankî ye, mesela kirîna xaniya ye, mesela eqda ye, mesela erd ye, êdî li Ewropa parekî zor êdî gendeliyek pirî belav bûye li wan û heme ciha pê taqif in. Ê ev tişte ez bêjim xelkek heye yê nerazî Li wan xelkê nerazî hindek nuh di zîndanê de ne li Badîna. Ev hemîş ez wisa yanî min dît ewş wekû zor kesê dî ew niya yanî rexne girtin. Rixne û ew rixne tatiye girtin ez bijim hemî dirist bûn. Rixne li Gendaliyê girt. Rixne li yenî ev rêdane bo leşkerê Tirk bê û peresyonê xwe li Kurdistanê bike. Yenî çi Kurdekê yenî xudan xîret û şeref vî pê xweş nebe tişte. Yenî dagîrker bê û tuş yarmetiyê bidey harûkariyê bikey.

Qanûna dîwanxanê heye. Li dîwanxanê axa hemû tiştek e. Kes maf niye bibêjte axay, axa raweste ve tişta xelet e. Ev ev mafe niye milete hîç. Lê reş ku dengeke nerazîbûn derçû li nik wa ne qebûl e. Yanî qebûl nakin. Li ber hindê me dît yanî hem tengavî bû çêkirin li mirova û meselen dûrêxistina mirova maaş û birîn û yanî hinda îcraat wergirtin dijê we ku zayîf kên û şexsiyeta we fê bijikênin. Ez hem bi xwe ku ez nasim Yanî ew niye yanî îtaeta tiştekê nake ku baweriya wî pê nebî. We diyar bû razîbûna xwe aşkira kir. Ê ev tiştek qebûl niye ev denî dêhinde îcraata wergirin dijî wê. Ne ew meselen cewher namek wextekê. Cewher namekiş yanî şexsiyeteka zora muhîm bû li nav partî. nerazîbûna xwe derbirî ku leşkerê Sedam e û debabê Sedam e li nû heqq û şeşê bîn te Hevlêrê û gotê eger tu vit ştey bike gote serokê partiya eger tu vit ştey bike heno yenî min îstîqala xwe ya dayê ez li vê partiyê namînim û fe'len îş nema. Lê yanî paşî derket li hîzbê derket cevername. Yanî min behsa te we li ev fêrî ewa nebîne gudariyê li denga nerazî bikin. Ti viya axa yanî axiftina axay nayê te redkirin. Baş. Mamoste dixwazim têkiliyên derbarê Partî Demokratî Kurdistan û Tirkiyê jî bipirsim. Te berî niha jî hevpeyvînekî xwe de bal dikişînî dibêjî ku Tirkiye Partî Demokratî Kurdistan ji bo berjewendiyê xwe bi kar tîne û her wiha tu bawayekî eşkere dibêjî ku Partî Demokratî Kurdistan temsîlî gelê Başûrî Kurdistan nake. Bi rastî Tirkiye çawa bi kar tîne? Çimkî van heyaman gelek suîkastên Tirkiye jî li wan dera zêde bû. Yanî bi balafirên hewayî, bi balafirên keşfê gelek însanan li wan dera şehîd kirin heya bi kelarê û niha jî êrîşekî mezin li ser başûrê Kurdistanê heye û tê gotin ku Partî Demokratî Kurdistan yan jî peşmergeyên ser bi Partî Demokratî Kurdistan Baregehên leşkerî ji bo dewleta Tirk çê dike, amade dike. Van têkiliyan mirov dikare çawa binirxîne? Sedem çi ne bi rastî û gelê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê vê tişta çawa dinirxîne bi raya we? Belê. Yanî mewzû peywendiyê Tirk û yanî desthelata bajûr desthilata partî bi taybetî yanî Tirk kontrol dikin. Partî desthilata partî yanî beramber Tirka xudan qirar niye Yanî wesa daimen yanî lêre tu dê eger tu temsîla miletekê bikeyî, berjewendiya miletê xwe bikeyî û te yanî xîreteka qewmî hebî, xîreteka neteweyî hebî, te rêz li gelê xwe girtibî, tu dê bi şêweyekê dî teserifê ti gel dewleteka We ku Tirk dagir kir. Nabê me te tu diçî dujminatiyê bikeyî, tu peywendiya li gel bibirî tişekî tu neşê biçekî hem heme zanîn. Lê tu naçî teslîm bibî. Yanî ferqek zor heye tu mamele li gel dewletekî bikey û tu gel dewlekê tu teslîm bibî. Lê re teslîmbûn heye. Yê teslîmbûn. Yenî çi dibêjin li li emrê Tirka dernakevin. Ev gelek gelek çekê xeter e. Melûmî şe bo mîsalê ha kontrola metarê başûr e.

Yanî neşên bêjin ne, yanî dibêne miletê xwe ne, lê neşên bibêne tirkan ne. Bo miletê xwe gelek zîrek in. Bes bo leşkerê Tirk li wê derê de mutîet hey, yanî heme tişekî şê ew kirê yanî welê kirî ku çi mane me nîne leşkerê te bê teyarê te bên casûsê te bên her tişekî bî yanî herdekê berdaye yê valaye ferman yanî lêre tirk axayê Başûrê me bi rastî û dewletek ku çi hurmetê bo te nagirî, dewletek ku bo mîsalê ha bo mîsalê çend ca destûrê Tirkiya ya hatiye gorîn, tedîlatê tê de hatiye kirin û bes hiç carekê Piştî yanî Cumhuriyeta Tirk li hezar û neh sed û bîst û sê ku teşkîl bû piştî hiç gorankariyek li distûrê Tirkiya rû nedaye ku îtirafeke kêmîş ne bi zimanê Kurdî bike ne bi kultura Kurdî ne bi mêjoa Kurdî bi hiç şêweyekê tedîlatî ku li ser distûrê Tirkiyê hatiye kirin îlaqe bi Kurda ve nebî. Ebeden dijaetiyê Kurda berdewam ya hebû. Heta îro yanî eqliyeta şofîniya nizma wa beramber gelê Kurd li Bakur bi xwe li Rojava li Başûr nehatiye gorîn. Ê ev eşe niho teqrîben hakimiyeta Başûrê ya ê xistiye destê xwe. Belê gelê gel gelekê ne razî ye, xelk gelek gelek pê nexweş e. Bes vije ev yanî li bîra me çî teve. Gelê başûr yê meşxûle birsiyek kireyî. Gelê bajûr çavê lê kengî maaşê dê denê, kengî dê şê dê bêtê ev rûye, dê bêtê sibe, nexêr deh rojê diye, nexwe ma yekê diye. Yanî îhaneka kamil ya miletê başûrî hatiye kirin.

Xelkekê nerazî dişê belam cêdî zor serkutkirî ne û yanî rêgir in, rê naden ku ev milete ya dilê xwe bibêjî ya bişê yanî reya xwe ya azad derbirî. Baş. Mamoste wek pirsa dawî gava em van tiştana ji kesayetiyên nêzî Partî Demokratîk Kurdistan dipirsin. PKK wek sedem nîşan didin. Yanî hebûna PKK'yê dibêje ku vê derfeta di em jî mecbûr in. Bi rastî hem di vî derbarî de dixwazim raya we bigirim, hûn çi difikirin? Û tabî gelek car jî em bêjin rayedarên PKK'ê ji bo danûstendinê jî bang kirine lê heta nuha jî ti bersîvek nehatiye dayîn. Ya din jî çareseriyek ji vê tiştê re pêwîst be ji bo Başûrê Kurdistanê. Çi rêgayî heye ji bo çareseriyê? Belê. Yenî daimen nakokiyet nav partiyê Kurdistanê lazim e bêne mualecekirin li nav xwe. Yenî serkirdene danîşin pêk ve danîşin û guftûgû bêne kirin û hela vebînin. Yenî eger bi şêweyekê yenî hemdem bît divya wisa bî. Lê partî ez dibêjim çawa dê meşakilê xwe hel kin eger partiya desthilata partiyekê girêdayî derê bî. Yenî partî dikarin hîwar hebî, guftugo hebî li beynî xwe ku tu azad bin. Mewzuya azadiyê ye. Desthilatek azad bî, dikarî hîwar hebî, guftûgo hebî û bigene hellekê, bigene netîcêd baş, yanî encameka baş dê lê derkevî. Daîmen eger li beynî du partî yan sê partî hêt azad bin, azad. Lê partîyek li jêr hejmûna dewleteka dagîrker bî, zor zehmet e qirarê ser bi xwe bide. Çunkî yanî merceê wê cihetekê diye, merceê wê dewleteka diye, ne destê xwe daye. Yanî ku qirara serkirdekê partî destê wê dane bî, tu yanî çawa guftûgo, çawa yanî dikarin bigene encamekê di gelê ge. Ev ji ev e muşkîlek e. Yanî tu neşê bêjî Partiyê Kurdistanê dê gene encamek bi guftûgûyê çunkiyet azad nebin. Yanî qirara xwe ya ya esasî di destê we da nebî, qirara xwe ya siyasî destê we da nebî, çawa dikarî yanî qirarekê bide. Ev e yek. Yanî tu vîya heme tişek em yanî wezdê xwe bideynî. Layekê dî ji ve Mewzûê şerê ku di beynî wan de bo mîsalê ha bo mîsalê partî zemanekî li Îranê bû heme ve li Îranê bû û eynî li Îranê şer dikirin tu ge PDK Îranê yenî wesanî yenî Dijminê gelê Kurd çi rêya nahêlî ku Kurd bi şêweyekê yanî aştîxwazan e protesteyot xwe bikin. Meselen eger Kurdê Bakur em ê bînî ya Selahat Demîrtaş nûke yê li zîndanê zor serokê belediyayê li zîndê men ha rêga nade xelk derbas diçite Ewropayan diçite çiyayan çare namînî. Ez bawer nakim ku mewzûê PKK'ê ku li Kurdistanê muşkîleke here mezin bî eger yanî bikarî ba bi taybetî pardî hîwareke hadî ya aram digel serkirdê PKK'ê kirba li wê derê de we geh ji bana netîcekê bes wek ku ez bêjme we muşkîle ew e

Ev tişte nebin zehmet e. Baş mamoste zor spasiya we dikim her hebin we wexta xwe ji me re veqetand û we pirsên me bersîvand. Zor spas. Zor spas.